מסכת שקלים פרק ב' משנה ד', זאגט די משנה, אמר ר' שמעון, ר' שמעון קומט מסביר זיין וואס איז געשטאנען אין די פרידיגע משנה, אז בית שמאי האט געזאגט אז אויב א מענטש האט אוועק געלייגט געלט שטאט שטאט יעדן טאג למשל א פרוטה, און צום סוף ער וויל פארמאכט עס א שקל, און צום סוף עפנט ער די פישקען און זעט אז דא דארט מער ווי ער מאכט עס א שקל, האט בית שמאי געזאגט אז הקדש בטעות איז א הקדש, און די איבעריגע אפילו עס איז מער ווי ער מאכט א שקל דארף ער אויך געבן פאר הקדש, בית הלל האט געזאגט אז נישט. די משנה האט געזאגט אז ווען מ'רעדט פון א קרבן חטאת אז ער לייגט אוועק געלט אויף צו קויפן א קרבן חטאת זענען אלע מודה אז די איבריגע זירא הייליג. פארוואס? אמר רבי שמעון מה בין שקלים לחטאת, וואס איז די חילוק צווישן שקלים לחטאת? זאגט ער אזוי, שקלים יש להם קצבה, ס'מאכט עס א שקל, ווייסט מען זייער קלאר פון פאראויס וויפיל מ'דארף, מ'ווייסט מ'דארף האבן א האלבע שקל, פארשטייט זיך אז אויב זאגט זיי מער, זאגט ביי הלל איז גארנישט, ווייל כ'האב געוואוסט איך דארף נישט געבן מער ווי א האלבע שקל, איז עס א הקדש בטעות, אבער בחטאת אין לקצבה, א קרבן חטאת, ס'איז דא א בהמה, איך ווייס דאך נישט וויפיל א באהבה קאסט, אמאל איז דאס טייער אמאל איז ביליגער, אמאל טרעפט ער א טייערע אמאל טרעפט ער א ביליגערע, א פעטערע א מאגערע, איז דאס האט נישט קיין פרייז וויפיל ס'איז, איז וויפיל ער לייגט אוועק ווייסט ער אז אלעס קען אריינגיין אין די בהמה, איז אויב ער האט גענומען א ביליגערע בהמה איז די איבעריגע אויך א נדבה, מוסר חטאת איז אויך א נדבה. רבי יהודה אומר, רבי יהודה קריגט זיך און ער זאגט אפי' שקלים אינם קצבה, שקלים האט אויך נישט קיין קצבה, ס'האט נישט קיין פרייז, אפילו אין די תורה שטייט העושר לא ירבה והדל לא ימעיט, די גביר, די רייכע מענטש זאל נישט געבן מער ווי א מחצית שקל און די ארעמאן זאל נישט געבן ווייניגער, אבער ס'האט נישט קיין פרייז, פארוואס? שכשעלו ישראל מן הגולה, ווייל ווען אידן זענען ארויף געקומען פון גלות בבל, מ'געקומען צו בית שני, דעמאלטס היו שוקלים דער קונות, האט מען דעמאלטס פלעגט מען געבן א מאכט אז אויב מען האט געוואלט מקיים זיין מצוה מאכט א שקל, האט מען גענומען די מטבע פון מלכות מדי פון יענע צייט וואס דאס האבן זיי מיטגעברענגט פון גלות, און ס'איז געווען א גאלדענע מטבע, און די מטבע איז געווען ווערד א האלבע, די א האלבע איז געווען ווערד צוויי סלעים, און ווייל דאס איז געווען די געלט וואס מען האט דעמאלטס גענוצט, האבן זיי געגעבן א האלבע דארקוין. און אזוי ווי אין בית ראשון האט מען גענוצט, די מטבע איז געווען א שקל, האט מען געגעבן א מאכט א שקל, האבן זיי יעצט געגעבן א האלבע דארקוין. אזוי איז געווען דעמאלטס. שפעטער חזרי לשקול סלעים. ס'איז אוועקגעגאנגען די מלכות מדי, די פריערדיגע געלט איז געווען פון מלכות מדי, ס'איז אוועקגעגאנגען, שוין נישט דא, מ'האט שוין נישט גענוצט די מטבע דרכון, האט מען אנגעהויבן צו דעמאלטס מאכן האנדלען מיט סלעים, דאס איז געווען צוריק די מטבע וואס איז געווען אין בית ראשון, האט מען צוריקגעגעבן א האלבע. א האלבער פון די סלעים, שפעטער חזרו לשקול צבועין, שפעטער איז גע, האט מען, די עולם האט גענוצט מטבעות וואס הייסט צבועים, וואס דאס איז א מחצית השקל, האט מען געוואלט געבן א האלבער פון א מחצית השקל, דאס הייסט א סלע האט פיר דינרים, זיי האבן געוואלט געבן א האלבע, דאס הייסט א האלבער פון א, פון א מחצית השקל, דאס הייסט זיי האבן געוואלט געבן איין דינר, און די זבאטענירער ברענגט אז מען האט נישט געלאזט, די חכמים האבן דעמאלטס נישט געלאזט, ווייל די חכמים האבן געזאגט מען מעג נאר צולייגן אויפן שקל, מען טאר נישט ווייניגער. און שפעטער געווען ביקשי לשקול דינרם און סדא א גרסה ולא קיבלו מהם, על כל פנים זאגט קומט איז רבי הידי געקומען טענה'ן אז אפילו די זאגסט אז מאכט א שקל א קביעות'דיגע פרייז ביסט גערעכט אלע דארפן געבן די זעלבע אבער סאיז יעדע תקופה געווען עפעס אנדערש אמאל האט מען געגעבן גאלדענע מטבעות אמאל זילבערנע מטבעות ממילא וועגן דעם ווען א מענטש לייגט אוועק קליינגעלט אויף צו נעמען פון דעם א מאכט א שקל ער ווייסט נישט באמת פונקטליך וויפיל מען גייט געבן איז טראכט ער אלעס זאל זיין הקדש אזוי זאגט רבי הידי.

וזה מהאי בשתיים, איינער ברענגט א קרבן וואס קאסט צוויי סלעים, וזה מהאי בשלוש, איינער ברענגט וואס קאסט דריי סלעים, ממילא איז איז דאס איז געווען די טעם פון בית הלל וואס מען האט געהאט אין א פרידיגע משנה אז זיי זאגן אז ביי א קרבן חטאת אז אפילו ביי ביי א מחצית השקל איז די איבריגע נישט הייליג, ביי א קרבן חטאת איז די איבריגע יא הייליג ווייל מען קען נישט וויסן פונקטליך וויפיל ס'גייט קאסטן.